li inti wrejt fil-ħajja tiegħi. Kellimni llum mill-Kelma Qdisa tiegħek u ispirani agħtini revelazzjoni tal-verità tiegħek. Irċievi glorja, Mulej, tifħir, u agħmel li l-Kelma tiegħek tinfidli qalbi u dak kollu li mhux ġej minnek jinqala' minn ġo fija għall-glorja tiegħek Missier, f'isem Ġesù Kristu. Amen. Morru fil-ktieb tar-Rumani kapitlu sitta. Romani kapitlu sitta. Illum ħa nitkellem għar-raba' darba jew għar-raba' messaġġ fuq il-ġisem u l-ispirtu. Il-ġisem kontra l-ispirtu. Waħda mill-affarijiet li għedtilkom hija meta aħna ngħidu l-kelma ġisem jew inkella nimxu skont il-ġisem, ma jfissirx bilfors, jiġifieri qed jirreferi for flesh. Għax il-kelma proprja aktar milli ġis ġisem hija l-kelma karnali. Sewwa ġejja ġejja mill-kelma carne bit-Taljan, jiġifieri tal-ġisem. Imma l-kelma karnali tista' tfisser sew li wieħed jaġixxi skont dan il-ġisem, carne, jew inkella xi ħadd li jaġixxi skont moħħ jew ħsibiet li għadhom baby, karnali, m'għadhomx, għadhom mhumiex maturi, imġedda bil-Kelma t'Alla. Amen, aħwa? Issa, fil-Kristjaneżmu, skont il-Kelma tal-Mulej, meta bniedem jagħti ħajtu lil Kristu, issa ovvjament inti l-qalb ta' ħadd ma taf, aħna ma nistgħux naraw il-qalb ta' xi xi, però tista' tara l-frott. Ġesù, infatti, Ġesù jgħidlek tista' tiġġudika l-frott imma tinstax tiġġudika l-qalb, għax il-qalb il-Mulej jara biss. Sewwa, mela jiena u inti nistgħu naraw il-frott. Imma meta inti bniedem jagħti ħajtu lil Ġesù, u ħa nagħmel ħa naqta' straight line, għalkemm xi kultant ma tistax taqta' straight line għax ikun hemm naqa' grey areas. Imma ħa naqraw daqsxejn straight line. Jekk bniedem verament minn qalbu Jemmen li Ġesù Kristu huwa l-Mulej, jemmen li Ġesù Kristu huwa l-Iben t'Alla, li miet fuq is-salib, miet, inxoxta u mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Jekk dan jemminha u jemmen li Ġesù Kristu huwa Lord, Mulej, l-Iben t'Alla u divin, jekk dan jemmen, skont il-kelma t'Alla dak isalva. jew inkella huwa salvat. Infatti, intom bħalma tafu, b'imħabba u b'rispett jien m'iniex Kattolku. M'għandi l-ebda interess. Però meta kont Kattolku, lil Ġesù xorta kont inħobbu. Sa kemm għandkom kontu tħobbu lil Ġesù? Xorta, ta' kaf kaf. Imma b'Ġesù kont smajt għalkemm kellu naqa' competition, Marija, San Ġuda Taddew tal-impossibbli, sewwa San Tumas, Sant Antnin, Santa Rita, il-Bambin, kellu naqa' competition mhux ħażin miskin. Imma bżomma, imma l-Ġesù kont nemmen li hu elementari. Issa, naf ukoll li biex inti titwieled mill-ġdid irid ikollok revelazzjoni ta' min hu Ġesù, mhux ġast taf li Ġesù jeżisti. Ammen? Għax inti l-Knisja hija mibnija fuq ir-revelazzjoni ta' min hu Ġesù. Imma jiena mill-mod mhux l-ewwel darba niltaqa' ma' nies li forsi ma jafux dak li ħafna minna nafu, imma jafu li Ġesù huwa l-Ibn t'Alla. Jafu li Ġesù miet fuq is-salib. Allura fil-maġġoranza tal-Kristjani, ħafna mill-Kristjani, jibqgħu jsofru jew jibqgħu jgħixu l-ħajja bħad-dinja. M'għandhomx ħajja vittorjuża. M'għandhom m'għandhomx xi ħjiel jew għarfien taf xi tfisser li inti tkun iffurmat, tratransformat, tixbah il-Kristu u li qiegħed inti f'passi jew f'maturità ta' trasformazzjoni dejjem tixbah il-Kristu biex Kristu jiġi fformat fik. Allura inti fil-Kristjaniżmu għandek ħafna nies li huma babies. Kristjan babies. Issa, diħan għamela fil-brackets. Nisma' ħafna nies jew inkella testimonjanzi, smajt bosta testimonjanzi ta' nies li mietu u salvaw l-aħħar mument ta' ħajjithom u marru l-Ġenna. Imma ma marrux matur il-Ġenna ta'. Marru babies. Eżatt, imma grazzi Mulej salvaw. Għandek ukoll nies li jagħmlin hawn inti jekk inħarsu 'l minn barra naħsbuha darbtejn jekk humiex Kristjani jew le. U jista' jkun m'humiex ta'! Ma fl-aħħar mill-aħħar jiena u inti nistgħu ngħarblu l-frott u forsi jkollok raġun ġenwin għaliex tiddubita jekk wieħed huwiex verament salvat jew le. Ġesù fil-Ktieb ta' Mattew jgħid li għandek it-tnejn, għandek sew dak li huwa ġenwin u dak li huwa falz qed jikbru flimkien. Is-sikrana u l-qamħa jixxiebħu. U Ġesù meta dixxipli Qalulu biex jaqlagħhom. Qallu, Ma nistax, għal jekk tispiċċa taqla' waħda, taqla' l-ieħor miegħu. Imma fl-aħħar tal-ġudizzju, ġifieri dak il-jum tal-ġudizzju, ħajkun hemm li ħajuri n-nar min vera huwa ta' Kristu u min vera mhuwiex. Issa ħafna mill-Kristjani li jkollu għadhom ma kibrux għax jiżbaljaw jaħsbu li huma mhux salvati. Erġa' jsalvani. Mhux l-ewwel darba jiġu jgħiduli irrid nerġa' nitgħammed. Għax jaħsbu li għax titgħammed, issa issir daqshekk tirsin ġgant. Ħafna minna, anzi kollna kemm ilna, għandna battalja. U l-battalja mhix id-demonju. Tibbattalja huwa ġismek. Ġismek u l-karnalità tiegħek. Ħalli ma nagħmluhiex biss body sumo. Imma nagħmluha wkoll il-mentalità. Però aħna nafu li jekk inti ħaġa waħda ma' Kristu, u hekk int, inti mwiegħed il-vittorja u r-rebħa fuq id-demonju, fuq id-dnub. Ċertu nies ma jifhmunix meta ngħidilhom jiena nidneb meta irrajt jien. Kemm hawn minnkom tifhmu għali? Għiduli l-aħħar darba li dnibt. Tgħidli x'idnu. Jiena nista' ngħidlek meta dnib. Dal-għodu dnib. Għax rid nidneb. Mbagħad wara kemm kont stupidu. What the heck? What? That was stupid. Ġili tajtu tajjira waħda nobis li l nifsek. Għaw xi ħadd ġili ta' Kemm minn stupidu man! Inta faħjar! Hello! Amen? Hello, għajt il-dak taħdejk. Int ta' faħjar. Int ta' faħjar. U jek tiġi rover of love, zgur ta' ħafna ħjar. Jek taqra l-Bibja, zgur ta' ħafna ħjar taf. Għalek jina u inti man niskuza. Issa ma jfissirx għax inti tidneb ħatmur l-infern. Ok? Hemm il-periklu jekk inti tibqa' tgħix fid-dnub, iva dak hemm periklu. Imma l-iskrittura torina li aħna jew tnejn, jew tlieta, tista' taqsam kif trid. Ħa nagħmluhom tnejn għallum. Għamil taf li għamilna sensiela ta' talim fuq aħna spirtu, Għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Imma ħa naqsmuhom fi tnejn. Għax tan-nofs jiddependi lil min titma' tat-truf imur moħħu. Jekk titma' ħafna l-ġisem, ir-ruħ is-suket tmur mal-ġisem. Jekk titma' ħafna l-ispirtu, s-suket tmur ma' dan l-ispirtu. Allura id-deciding factor mhux ir-ruħ per se, pjuttost il-linja skont il-min titma l-iktar. Sewwa? Ehm, imma Ħa naqsmuhom fi tnejn għax inti għandek il-ħajja karnali tiegħek, mhux il-karnali li tiekol taw li tinħasel, please inħasel. Right? Ehm, imma il-ħajja li inti ikollok ġibdit, per esempio, ġibdit sesswali. Taf li inti kollok ġibdit sesswali mhumiex dnub? Ikollok ġibda sesswali mhux dnub ta'. Alla ħalqek bil-ġibda sesswali. Issa, jekk il-ġibda sesswali tiegħek hija tal-istess sess, Alla ma ħalqekx hekk. Imma dak huwa storja oħra. Infatti fi ktieb ta' Ġud, Alla jikkundanna l-ġibda sesswali lejn l-istess sess għax hija kontra n-natura. Jiena nemmen li Ġesù kellu tentazzjonijiet sesswali. Kemm hawn minnkom temmnuh? Bilfors! Il-Bibbja tgħidlek li hu kellha n-tentazzjonijiet kollha bħali u bħalek. Imma ma nemminx li Ġesù xi darba kellu tentazzjoni lejn raġel ta'. Għax dik hija kontra n-natura. Qed tifhmu d-differenza? Imma jista' jkun Ġesù Good looking, jagħmel dak il-mirakli kollha. Man, I like him. Tgħaddi xi waħda, tgħid dan għadu kandida, għadu single. U min jaf, min jaf kemm jiġu, eh, eh, taf, min jaf kemm jienu jiġru warajh il-Ġesu. U nemmen li kellu tentazzjoni fil-ġisem. Ma peress li Ġesu ma kienx jitma l-ġisem, kien għatta ħafna ħin fil-mal-mulej, għatta ħin fil-kelma. Sewwa, allura l-ġisem imbagħad isir irrelevanti. That means, bl-Ingliż se jgħidlek not a determining factor. Is there, but not a determining factor. Kulħadd jgħidha bl-Ingliż. Is there, but not a determining factor. Ġifieri hemm hija taf li dak id-dnub jekk jew dik it-tentazzjoni jekk titmaħħa ħassir problema. Jekk ma titmaħħiex u inti ssaħħaħ l-ispirtu, Nisimgħu sew. Jekk int issaħħaħ l-ispirtu, il-ġisem imut, mhux imut letteralment, imut jiġifieri ma titimawx, ma jajjat illum, jajjat għada, mbagħad. Yeah. Infatti, jekk huwiex is-sess, Jekk huwiex l-ikel, hawn min għandu tentazzjoni ta' ikel mhux għax tiekol tiekol ħażin da! Għax tiekol iż-żejjed, jew tiekol il-junk food. Jekk hu għaxix, sigarett, jew droga. Dawk huma, int qed titma' l-ġisem. Issa hemm dnubiet fil-ġisem li jekk inti tibqa' tagħmilhom jistgħu jitfgħuk fit-triq tat-telfien. Hemm dnubiet tal-ġisem. Jekk inti tkompli tagħmilhom, jistgħu jitfgħuk fit-triq tat-telfien. U Pawlu jsemmihom. Li jkollok tentazzjoni mhux dnub. Jekk jiena bħala raġel, għax Alla ħalaqni raġel u poġġa fija attrazzjoni lejn is-sess oppost, jekk nara waħda togħġobni, mhux dnub. Jekk ngħid, 'Man, kemm hi ħelwa dik' jew 'Kemm hi sabiħa', mhux dnub. Jekk jiena nagħmel pass oltre minn hekk jew nibda nagħmel film hawn. Sewwa. Jew nkella jekk tkun raġel miżżewweġ u tagħmel passi oltre minn hekk, inti issa qed tidħol fl-erja tad-dnub. Sakemm hija tentazzjoni, qed tħabbat. Once li tiftħilha, issa you owned it. Once li ftaħtilha, int issa għdtilha ejja. Ejja ejja nqattgħu naqa' kumpanija flimkien. Imma waħda mill-problemi tal-Kristjani mhumiex per se il-ġisem Orrajt, jekk inti għandek boyfriend jew jekk għandek girlfriend u intom tiġi tgħidli Pastor kif jista' jkun ma ċċempilx? Kif tista' ma ċċempilx? Aħjar iċċempel bista? Qed tifhmuni u xi tfisser kif tista' ma ċċempilx? Jekk inti taqta' l-linja ma jkollokx biex iċċempel. U meta jiġu għal dawn l-affarijiet ittaqta' linja. Għal dawk li intom singles, jiena nemmen F'Rumani sebgħa, fejn Pawlu jitkellem il-battalja li għandu mal-ġisem, nemmen, jekk hawn xi ħadd jifhem differenti, mhix xi duttrina di, imma nemmen il-tentazzjoni tiegħu kienet istess. X'setat kienet iktar? U għaliex taħseb hekk? Għax il-maġġoranza tan-nies, speċjalment ikunu eh, single, u tkun raġel, u tkun imbierek u anointed, u kollox jaħdem perfett, ħa tkun imbierek. Allura jkollok challenges, xissa l-barka l-ħqet kull erja f'ħajtek. Imma mbagħad jekk inti ma titmax dik l-erja, dik l-erja ma telbekx. Isimgħuni, ħa ngħid kelma għas-singles u dawk li intom għarajjes. Li inti lill-tfajla tiegħek tħobbha u tiffansja u trid tikolha, good. Imma ma tistax tikolha għad. U laqqas int lilu bħala għarajjes. Għax inkella ħa tispiċċa tikkrea tikkrea ħafna krekjaturi fil-fondazzjoni tiegħek. Fis-Salmi itna ħdax, vers tlieta, Jekk il-pedamenti huma mkissra, bl-Ingliż jgħidlek if the foundations are destroyed, kif ħa tibni ħajtek fi Kristu? Mela għal dawk li intom single u għarajjes, tridu bejnietkom biex ma taqgħux fid-dnub taż-żina, sess barra miż-żwieġ, tridu tagħmlu ċertu boundaries. Hu inutli li l-boyfriend toqgħod tgħidlu, għax jien tistraqqas l-istess missek. Dak raġel. Ċertu buttuni taf ma tagħmlux. Xi wħud minnkom qed titqu jew għax għaddejtu minnha. Jew inkella qed timmaġinaw kif tistgħu tistgħu tgħaddu minnha. Jew qed tindunaw kemm għamiltu frejjeġ u kemm poġġejtu lil konfuskom f'periklu. Pawlu, ara, mkien fil-Bibja ma jċassalla li jint għandek attrazzjoni sesswali, mkien malla ma jċassa. Xejt Pawlu, jekk inti qed jaqbdek ħafna nar, iżżewweġ. Jiġifieri jekk inti tant qed taqbad passjoni sesswali lejn it-tfajla tiegħek, iżżewweġ. Issa żewweġ jiġifieri mela tant ħlief qed tara sess tmur tiżżewweġ u mbagħad kif tagħmel is-sess u tkun xbajt mis-sess, mhux ma tantx tixba' mis-sess, imma insomma ħa ngħidik il-kelma. Inti mbagħad tispiċċa tibda tara ċar imbagħad ikun too late. Tħallux is-sess jagħmikom mir-realtà tar-responsabilità ta' x'inhu żwieġ. Ħanilkom ara. Żwieġ mingħajr jekk inti qed tgħidlek għandek xi tfajla u raġel jien ma jiġobniex is-sess. Le tgħidlix nagħmlu sess ta'. Infatti laqqas żwieġ dak ma jeżistix. Fil-Knisja Kattolika dak jiġi żwieġ null. U fil-Kristjaneżmu ma jsir qatt, jiġifieri ngħidlek, eh, all right, mela għal xejn żewġtu. Ma sar qatt iż-żwieġ. Għax iż-żwieġ hija marjaġ li ssiru ħaġa waħda dak iż-żwieġ. L-att, l-att, eh? Mhux qed ngħidlek jiġifieri issa x'mort magħha żewġt, eh? Għax inkella fejn għall-fornikazzjoni. Kella niġu mela m'hemmx fornikazzjoni, żwiġijiet biss għandna. Sewwa, mela isma' l-att. Imma qgħod attent għax meta inti tkun għarus, peress li jkun hemm ħafna ġibdiet li huma bżonnjużi għaż-żwieġ, jekk inti dak ħa tiffoka fuq ħadd ħalih jibilek, m'intix ħa tara ċar, Ħa tgħaġġel, ħa tgħaffeġ u ħa jiddispjaċik, u għandek ċans kbir li dak iż-żwieġ jiġġarraf. Għax bnejtu fuq ir-ramel. Tgħaġġilx. Jekk intom single, jew inkom għarajjes, żommu l-boundaries. Għodu ferħdudin fejn tmorru, għodu attenti kif tmissu l-xixin, li tbus il-xixin, mara kien fil-Bibja li jadnub, imma għod attentu kol kif tbus. Issa jekk intom miżżewġin, busu kemm tifilħu. Sewwa? U tistgħu tagħmlu left, right and center, upside down, in and out, u ta' kif trid. Sew imma issa biżżewġin bil-barka. U Alla jridu li tieħdu pjaċir fiż-żwieġ. Qed tifhmu? Imma dak huwa dnub karnali tal-ġisem jitfak l-infern jekk tagħmlu qabel iż-żwieġ. Dak jitfek l-infern, ha? Għal ars qatt tmut. Imma il-problema tal-ġisem ta' Kristu mhux is-sess, għalkemm hija hemm ħafna promuskjwità fil-ġisem ta' Kristu. Hija l-mentalità karnali. Ħana qaralkom ħara, qed tifmu s'issa ħwa titfed segwi xi ħaġa qed tuħdu pixi. Il-bniedem karnali li ġej mill-kelma carne, u l-bniedem karnali tfisser il-bniedem li ġej mill-art. Il-bniedem li ġej mill-ispirtu u tfisser il-bniedem li ġej mis-sema. B'xi mod daw iridu jaħdmu flimkien. It-trab tal-art u s-sopranatural tas-sema iridu joperaw flimkien. U li tgħaqqadhom hija l-Kelma. Għax la bħal ma l-Kelma tifridhom, hekk il-Kelma wkoll tgħaqqadhom. Tifridhom jiġifieri tiddistingwihom. Dik qed tagħmel il-Kelma tiddistingwihom, il-Kelma tal-Alla hija ħajja u hija eh, taqta iktar minn xabla bejn żewġ tixfar u tifret u tinfet Ir-ruħ, l-ispirtu, l-għadam u l-mudullum sewwa u tiġġudika u tarbel l-intenzjoni ta' kull qalb. Amen? Lud 4 vers 12. Amen. Issa, fil-ktib ta' Romani 6, Pawlu jitkellem x'għandek tagħmel int bil-ġisem. Jiġifieri mhux inti tħalli l-ġismek imexxik, tħalli l-Kristu li jgħammar fik imexxik. Meta inti tħalli l-Kristu jmexxik, inti qed timxi fl-Ispirtu. Meta int qed tiġi kkontrollat mill-Ispirtu s-Santu, inti tipproduċi l-frott tal-Ispirtu s-Santu. Jiġifieri, meta timxi skont il-Kelma, skont il-Kelma x'tgħid il-Bibbja, u skont l-Ispirtu s-Santu, ħa jidhru fik il-karatteristiċi ta' Kristu. Il-karattru ta' Kristu jibda jiġi ffurmat fik. Tkun iktar paċenzjuż, iktar gracious, mhux grazzjuż, għax grazzjuż bil-Malti tfisser naħa differenti. Gracious, iktar ħniena, turi iktar imħabba, tkun iktar tolleranti, mhux għall-ħmieġ, eh, tolleranti, tolleranti għal ħuk u ħoħtok. Iktar tuħu paċenzja. Sewwa, dak li ma jittollerax Alla, tittollera ħxin. Amen, imma bejnietna rridu nittolleraw il xixin fl-imħabba ta' Kristu. Amen, ek jgħid Efesin kapitlu 4 versu 1 sa 3. Ħudu paċenzja b'xuxin. Ittolleraw il xixin fl-imħabba. Imma dak min? Għal min huwa kkontrollat bl-Ispirtu Santu, għal min qed jiġi format bil-karattru ta' Kristu fih. Amen. Vers wieħed, xi ngħidu mela nibqgħu fidnu biex toktor il-grazzja? Ma jkun qatt. Aħna li mitna għadnub kif nistgħu ngħixu fih? Aħna mitna għadnub. Għid jiena mitt għad-dnub. Ma tafux il-bniedem li huwa Kristjan vera id-dnub mhuwiex naturali għalih. Il-bniedem li huwa Kristjan vera ġenwin id-dnub itaqlek, idejqek. Iniktek. Anke jekk tuħu pjaċir ftit minuti imma wara taf kemm ħa tħossok imtaqqal. U dik hija xi ħaġa tajba li tħossok imtaqqal, taf x'kieku ma tħossok imtaqqal, ngħidlek laqqas għad kien wieled mill-ġdid. Ma tafux li aħna lkoll li tgħammidna fi Kristu Ġesù tgħammidna fil-mewt tiegħu? Aħna ġifieri mitna ma' Ġesù. Meta miet Ġesù? Naf fin-natural ħa tgħiduli fuq is-salib. Le. Ġesù miet meta tgħammed. Għax minn hemm qal Dak li trid int, Missi, ħa jsir fija. Inti ma tmutx meta jidfnuk, tmut meta ssir ta' Kristu. Għax inti tgħid issa mulej, għamel fija dak li trid int. Amen, u l-mamudija hija s-simbolu ir-riflessjoni, l-identifikazzjoni mal-mewt tiegħek fi Kristu u l-qawmien tiegħek ma' Kristu. Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija sabiex kif Kristu kien imqajjem minn imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Meta inti twilidt mill-ġdid, inti mhux biss mitt għalik innifsek, imma issa l-qawwa tal-glorja t'Alla tgħammar fik, biex inti tgħix ħajja vittorjuża. Halleluja, għid, jiena jiena ngħix ħajja vittorjuża. Imma pastor inti ma tafx x'għamilt ilbieraħ jien. Inti ġejt imsejjaħ biex tgħix ħajja vittorjuża. Mela għaliex inti kellek hiccup ħad iddeterminalek u identitvalek ħajtek kollha? Alla ħares. Kieku ħadd ma jmur il-ġenna u kieku s-salib ma jservi xejn. Dak li Kristu għamel għalik. Sewwa, imma li jiena u inti issa bħalma d-dnub ma jaħkimx bniedem mejjet, hekk ukoll id-dnub ma jistax jaħkem fuq bniedem ta' Kristu. M'għadux jaħkem fik. Alleluja! It-tentazzjoni tiġi iva, imma ma jfissirx li issa taħkmek. Qabel jiena u inti konna maħkumin mid-dnub. Jiena u inti qabel konna maħkumin mit-tentazzjoni. Jekk irid nagħmel dnub ma kontx noqgħod naħsebha darbtejn. Naqbad u nagħmlu. Id-dnub kien jibilgħani, anzi kont konna mibilgħin, id-dnub kien belgħana. Konna mhux nagħmlu dnub, konna dnub. Bibjek tgħidlek ta' mhux konna nagħmlu dnub ta' aħna konna dnub il-Bibja tgħidlek. Aħna mhux konna fid-dlam ta' Bibja tgħidlek aħna konna dlam. Imma issa m'għadniex dlam u lanqas dnub. Issa qaddisa, aħna issa righteous u issa ħajja fi Kristu. Halleluja! Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U ħa ngħidlek aħwa, il-verità ta' Kristu, moħħkom hawn, grazzi Spiritu Santu. Il-verità ta' Kristu fik ma titbiddilx bil-ġisem karnali tiegħek. Dak li qal Alla ma jbiddlux is-sensazzjonijiet tiegħek. Ħa nerġa' ngħidha din. X'qal Alla fuqi ma jitbiddilx għax jien kelli xi tip ta' ħass. Kapix? Għax qed inħossni ħażin. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Għax qed inħossni 'l bogħod minn Alla. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Għax qed inħossni maħmuġ. Dak li qal Alla ma tbiddilx. Qed tifhmu? Issa, jekk kien żbaljajt, id-dilja magħha indem u u dan! Dan! That's it. Dan, dan, dan. Imma tgħid Alla ħafir li. Dan. Instantly. Fil-weekend li għadda, ma nafx minnkom smajtuha, kellimna fuq il-glorja. Fil-ktib ta' eh, um, Genesis 2, eżattament kif Adam u Eva kielu il-frotta u ġew imneżża mill-glorja, x'tgħidlek ġara instantanjament? Immedjatament Alla lebbishom. M'għaddix ġurnata jew xi sena ta' ħallihom arwenin jiġru hemm fil-ġrin. Dimbu għallhom x'ġara issa u instantanjament lebbishom. u pprovdielhom sagrifiċċju ta' annimal innoċenti li libbishom bil-ġlud tal-annimal ibibja li ġifieri tfisser sar sagrifiċċju għalihom. Biex hekk jistgħu biex ma jmutux fil-preżenza tal-glorja t'Alla. Instantanjament. Halleluja. Jiena u inti imlibsa tinsiex meta jiena nidneb irrid infakkar lili nnifsi sa dan mhux qed ngħidu biex niġġustifika dnub. Dan qed ngħidu li llum itallimt niddixxerni jekk hux qed nidneb qed nidneb fil-qalb fl-ispirtu jew qed nidneb fil-ġisem. Il-Bibbja tibda tkellem fuq it-tnejn. Hemm id-dnub tal-ispirtu, id-dnub li inti tidneb f'qalbek, fl-ispirtu, u hemm id-dnub tal-ġisem. Id-dnub tal-ġisem xorta jista' jitfak fit-triq tat-telfien, imma ma jbiddillekx il-pożizzjoni tiegħek quddiem Alla. That's powerful. Ma nafx jekk nistax intikom eżempju. Jekk it-tifel tiegħi ikkisser vażun, għamel ħażin, imma baqa' t-tifel tiegħi. Jekk it-tifel tiegħi forsi għamel xi qatt kriminali, God forbid in Jesus name never. Ħa jinbidel ħafna s-sitwazzjoni, mhux għax neċessarjament jiena nkun ċħadt lilu, imma dnubu ħa jibegħdu minni. Battu xi ħaġa? Jekk inti, ħantikom eżempju. Jekk inti tagħmel dnub tant serju li jitfak ġo ħabs. Ħobbok kemm inħobbok ma nistax nagħlqek li lekun utli. Minna ħati għaj ma tbiddel xejn, ma minna ħati għaj tbiddel kollox. Issa Alla lilek iħobbok, xorta jibqa' jħobbok, imma id-dnub jitfak ġo ħabs. U forsi xi wħud mhux is-sess huwa dnub, xi wħud il-ħabs tal-offens li huwa dnub serju. Xi wħud spiċċaw tilfu l-mira. Xi wħud ibbajpassjaw is-sejħa. Xi wħud tilfu x-xirka mal-aħwa jew tilfu l-pożizzjoni tagħhom rigward sejħa Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri l-Iskrittura titkellem, ħa norikom din l-Iskrittura fil-ktieb tar-Romani kapitlu, ħa nkomplu naqraw sitta, mbagħad immorru f'Ruma f'Romani sitta ma' tmini malajr. Mela, vers 5, jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu, f'mewtu tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mal-mew. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna sallab miegħu. Il-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu. Di jgħidha f'Galatin 22 uko. Il-bniedem, ismgħuni aħwa, mhux id-dnub issallab miegħu, il-bniedem il-qadim issallab miegħu. biex jinqered dan il-ġisem tad-dnub. Sa Ġesu xorta għandu bżonn ġismek, eh? Imma ġisem li huwa iddominat mill-Ispirtu Santu. Iddominat mill-Ispirtu tal-la. Amen? Halleluja. Bniedem issa li m'għadux jaġixxi skont x'naħseb, x'inħoss, m'issa issa jiena fehmti, ħsibieti huma mġedda bil-Kelma t'Alla. Għax Kristu jgħammar fija u l-karatteristiċi tiegħu qed jiġu imprinted siġillati fija. Ċertu, ħa ngħidilkom aħwa, matul iż-żminijiet, waħda mill-affarijiet rajt bosta aħwa matul is-snin li irrelevanti jekk ksirniex bejnietna, argumentajniex jew ma qbilniex fuq xi ħaġa. Però waħda mill-affarijiet li ninnota Hija ċertu għaqnijiet ikunu maturi f'ċertu erja imma jkunu karnali f'ċertu erja oħra. Matu ikollhom neqqas ta' maturità f'erja oħra. Allura jaġixxu b'mod karnali. Jaġixxu b'mod karnali. Ħantikom eżempju. Ejn nagħmlu mod jiena. Jiena u t-tfal tiegħi, it-tfal tiegħi nitgħallem ħafna prinċipji tas-Saltna minn uliedi. Ir-relazzjoni tiegħi u bejn uliedi nitgħallem ħafna mir-relazzjoni ta' bejni u bejn Alla l-Missija. Jekk jiena jiena u uliedi, pereżempju, uliedi jgħodu fid-dar tiegħi, ovvja. U għandna relazzjoni tajba, Imma pereżempju xi kultant nidħol u t-tfal ikunu jew qed jilagħbu u ma jiġux jgħiduli hello, ma jiġux ikellmuni. U jiena mmur infittixhom fil-kamra tagħhom fejn qed jilagħbu jew nkunu waħli ma' dak l-imbierek biex ma jagħmlux ħaġa oħra iPad. Sewwa? U jien naf U ninnota, pereżempju, injorawh id-daddy, issa rari ta' jagħmluha, imma meta jagħmluha ninnota, għax jiena mdorri kif jiġi d-daddy d-dar, Daddy, daddy, daddy, daddy! U jgħannquni u jħobbuni. U qabel ma noħroġ id-dar, Daddy titlaqx please u jżommuni. Ħalelujah, nirringrazzja lil Alla għar-relazzjoni ta' jiena bejni u bejn uliedi. Imma ejn nagħmlu mod, ċert meta huma nesewni lili u anjorawni, Poġġietli għafsa ta' qalb. Kemm hawn minnkom qed tifhmuha di? Poġġilek għafsa ta' qalb. Hemm li ovvjament tallimni ħafna affarijiet. X'min jaf kemm jiena injorajt illhom il-missieri meta żvirt. Mhux għax injorajthom tkun il-bogħod. Sewwa, għandna aħwa, it-tifla tagħhom għadha kif siefret. Nifhem id-diqa li jħossu meta bintek jew ibnek jitilqu. Sewwa, tifhimhi. U hemm ħafna sitwazzjonijiet oħrajn. Xorta tibqa' tħobbhom. Imma jkun hemm xi ħaġa li mhix sew. Meta jiena u inti ma nikkendiljawx l-affarijiet sew, taf x'qed nagħmlu? qed nimxu karnali. Għax il-karnal dejjem jaħseb l-ewwel u l-aħħar fil-jien. Ma jaħsibx dak il-brother, dak is-sister x'qed iħoss. Issa dak il-brother sister he has to get over it anyway għax irid jimmatura. Imma l-imħabba x'tagħmel tikkonsidra lill-ieħor qabel. Għalhekk pereżempju nħobb jiena, bħalma tafu intom, meta jiġu aħwa minn komunitajiet oħra. Jekk jiġu minn xi komunitajiet li jarmu l-ereżijiet, nu pjaċir li jkunu ġew. Sewwa, imma meta għandek komunitajiet tajbin, hemm komunitajiet tajbin jew knies tajbin. Waħda mill-affarijiet li nħobb ngħidilhom, ngħidilhom make sure li tagħmel l-affarijiet sew. Ħa ngħid xi ħaġa, jien qed nitkellem bħala pastor illum, bħala missier ta' rivervula fi Kristu. Meta eh, aħwa oħra jiġu minn komunitajiet oħrajn, li l-ingrazzja l-Alla huma ftit li xej rivervula, għax il-maġġoranza huma kollha u li li twildu għaw, jew għoliet li ġew adottati hawnhekk għax ma ġewx minn djar fejn kien hemm il-kunċett ta' missier u ulied. Imma xorta, pereżempju niftakar kien hemm oħt kienet ġiet u għattila u dejjem kien jidilhom jilhom please. Mur onora, uri l-mħabba, onora u rispetta. Għamel affarijiet sew. Meta inti jiġu ċertu aħwa, jew inkella ġieli aħwa jmorru minn hawn u jmorru xi komunitajiet oħrajn, li ma tantx nemmen f'dak l-affarijiet jien imma almenu jsiru l-affarijiet sew jaqgħu almenu jsiru sew. Biex inti tifhem dak il-kunċett li qed nitkellem fuqu, inti trid tifhem il-kunċett ta' xogħol apostoliku biex titifhmu dan, biex tifhem dan il-kunċett. Trid tifhem il-kunċett ta' missier u wlied biex tifhem dal-kunċett. Imma għajn nagħmlu mod, meta int għandek aħwa, imorru xi visit ġo xi komunità u jintlew tilja valenu kontra River of Love. Dak taf x'inhu? Apparti li qed jonqsu fl-iktar kmandament kardinali tal-imħabba, hija karnalità. Hija karnalità. Mhijiex maturità fi Kristu. Mhuwiex qed jiġi rifless il-karattru ta' Kristu ffurmat. Qed tifhmu? U dawn l-affarijiet huma ġrieħi fil-ġisem ta' Kristu. Amen aħwa? Halleluja. Iġviri intom li qed tisimgħu u dawk forsi li qed jisimgħu fuq l-internet, Daw l-Ispirtu s-Santu iġibek konxja tagħhom biex inti timmatura u tikber. Ħa nkomplu aħwa. Qed tuħdu pjaċir? Qed titgħallmu xi ħaġa? Vers disa' nafu li Kristu għamel inwiet għax ma jmutx aktar. Il-mewt ma diċ taħkem fuqu. U li miet mid-darba l dejjem għad-dnub. U issa li qed jgħix jgħix qiegħed jgħix għal Alla. Ekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom isimgħu għadi. Mejtin għad-dnub. Iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Ismawni di, din hija deċiżjoni tiegħi u tiegħek. Inti di tagħmel xi ħaġa biha. Tħallix mela li dnub isaltan fuq dan il-ġisem. Li huwa li huwa tagħkom li jmut u toqgħodux għal ġibdiet tiegħu. Mela jien għandi is-seta li ma nħallix id-dnub isaltan fija. Naf li għandi l-qawwa fuq id-dnub. Waħda mill-affarijiet li nixtieq inħeġġiġkom fuqha u ngħidilkom inkoraġġikom fuqha, jekk hix sess, jekk hix sigarett, jekk hix droga, jekk hix argumenti, jekk hix għira, jekk hix gossip, hi x'inhi, dejjem ikun hemm trigger. Qabel ma jkun hemm, ħanilek, qabel ma jkun hemm sparatura, dejjem jieħu t-trigger lura. Hu ħsib dak it-trigger. Hu ħsib dak it-trigger. Kif tara dak it-trigger, iqaf. Għax ħaj sparalek l-għadu. Għal illum il-ġurnata, bħal ma tafu, ma qabżem fittex pornografija. Għodu attenti mit TikTok għax mimli pornografija. U għal dawk li jintkom li għadkom daqsek Ma nafx fejn liema żona tad-dinja qed tgħixu li għandkom lil uliedkom il-ħin kollu fuq it-TikTok, qed qed tikkorrompu lil uliedkom u mbagħad tmorru tiġġieldu għad-drittijiet tal-ġenituri. Karnival. Neħħu t-TikTok. Hemm Telegram, għaċċa Telegram, ara ma tmorrux tużaw Telegram. Għodu attenti. Għodu attenti minn daw l-apps. Messenger għodu attenti wkoll. L-iktar li sibt sejf jiena huwa l-WhatsApp sissa u s-signal, anzi s-signal l-iktar safe s'issa, is-signal. L-oħrajn tista' tidħol fuq Roxmata Sites. U infatti kelli nneħħi Telegram, kont daħħalt it-Telegram u kelli nneħħi ħaġa daħħalt xi isem ta' xi ħadd u tela' li taraw Roxmata Stampi. Għax tispiċċa tidħol ġo ċets ta' ħaddieħor u tara kollox. Aħwa, meta inti, ejn nagħmlu mod inti qed tfittex lil xi ħadd fuq Facebook. U jien naf qed tfittex for esempio xi wieħed jismu Gordon John ma nxi. Forsi inti gillew ma daħħal Gordon. Imma Gordon hemm flash Gordon, Gordon tal-passizzi, jien naf. Allura inti tispiċċa tmur fuq il-Gordon tal-passizzi. U tara affarijiet ma tixtiex tara. Imma inti ma mortx biex tara affarijiet hekk. Imma kien hemm trigger. Dak kien it-trigger. U inti ma kellekx moħħok li titmur tara xi ħaġa. Ġi trigger, għafast fuqu u issa waqgħet fid-dnub. Xi ħadd jiġi qasqas. Ara, ħanejlek mhux għax irrid ngħid ta' mela tgħid xejn! Ah, jina, niddaja noqgħod ngħid mela iqafhem tgħidli xejn. Għax ħadd waqqani fid-dnub. Ma rix ngħid ta' mbagħad jaqla l-ħama. Mhux għax irrid ngħid, mhux għal xi ħaġa, mela dejn ġej, ma rridx nisma'. Qed tifhmu aħwa qogħdu attenti, proteġu qalbkom. Tinsiex li jiena u inti l-Bibbja taf xejdilna li ħadd ma jara Alla mingħajr qalb safja. U jiena u inti rridu niġġieldu kontinwament li nżommu qalbna safja. Amen. Halleluja! Grazzi Mulej, ħa naqralkom l-aħħar skrittura qabel jew tnejn, jew tlieta, jew erba, insomma. Halleluja. Vers nax, tħallux li dnu bisaltan fuq dan il-ġisem ta'kom li mu toqodu u toqodu għal-ġibti tiegħu. Anqas ma għandkom tħallu l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz ta' dnub. Imma offru ruħkom lil Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għall-ħajja, ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz ta' Alla, għall-ġustizzja tagħkom. Għax lilkom id-dnub m'għandux jaħkimkom ladarba m'intomx tgħixu taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Eżiż aħwa hawnhekk il-Bibbja tgħidlek morru f'Romani Kapitlu 8. Tgħidlek li ġisimkom Huwa bħal orkestra. Ħafna membri, ħafna strumenti, ħafna għodda. Ħa ngħidlek aħwa, meta xi ħadd joqtol lil xi ħadd bil-martell, mhux il-martell imur il-ħabs. Għax kif ġie użat, dak il-martell. Dak li Alla tak huwa kollu tajjeb, imma tista' tkun qed tużah ħażin. Allura mhuwiex, mhux għax Pastor, għax jiena fferuċjat. Le, stenna ftit. Jekk inti fferuċjat, mur ħu cold shower. Mur ħu shower kieża. Orqod fuq is-silġ. Għad tifmu? Oqgħod attenti, oqgħod attent li mostru qed titma' għax jieklok. Qgħod attent li mostru qed titma'. Rumani tmienja. Vers wieħed ta' naqra malaj biex nasal għal vers 10. Mela issa ma hemm ebda kondanna għal dawk li jgħixu fil-aqda ma' Kristu Ġesu. Għax il-liġi, mela isimgħuni, jekk inti tħossok kundannat mhux Alla, That's it. Il-kuxjenza tiegħek jew id-demonju jew il-mara. Jew ir-raġel bil-kontra. Għax il-liġi tal-Ispirtu li għat il-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-dnub. u tal-mewt, għax dak li ma felaħx, ma ferħitx tagħmel il-liġi, għax kienet bla saħħa minħabba l-ġisem, smajtha l-ġisem, il-liġi kienet bla saħħa. Il-liġi ngħidlek tikskrux u inti skru. Aħjar ma tgħidlix m'għandix nagħmel għax iktar ħan nagħmlu. Għamlu Alla meta bagħat lil Ibnu stess f'sura ta' ġisem tad-dnub, bħalma bħala l-vittma tad-dnub. B'hekk ikkundanna d-dnub fil-ġisem, biex dak li l-ġustizzja titlob il-liġi sseħħ fina, li ngħixu imma skont l-ispirtu u mhux skont il-ġisem. Jiena u inti ngħixu skont l-ispirtu u mhux skont il-ġisem. Halleluja, dawk li jgħixu skont il-ġisem, ħsibijiethom fil-ħwejjex tal-ġisem. Dawk li jgħixu skont l-ispirtu, ħsibijiethom, ħwejjeġ tal-ispirtu. Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għal mewt. Ħanejdukom aħwa, għax illum messejna naqra it-topic favorit ta' kulħadd, is-sess. Halleluja. U għara ma tmux tikdib li tgħid li mhux vera. Oqodu attenti minn triggers. Xi ġifieri triggers? Għax inti jista' jkun qed tiċċajta mal-ħbieb u tibda tiċċajtaw doppju sens. Tista' timmaġina lil Kristu jiċċajta doppju sens. Issa, sfortunatament hemm ċertu kliem fil-lingwa tagħna u anke fl-Ingliż taf kull li tista' tinftiehem doppju, differenti. Imma inti kemm jista' jkun oqgħod attent għax tibda tiffidja lilek innifsek kliem li mbagħad jibda jerġa' joħroġ, jibda tewden fuqu. Issa jista' jkun mhux sess, imma jien imma jekk forsi xi ħadd li inti weġġgħek. U inti tibda toqgħod taħseb fuq min weġġgħek, u jibda jitlgħalek l-odju f'qalbek. U inti ma tistax, għax inti trid iżżomm qalb safja. Anzi, jekk xi ħadd weġġgħek, jien ma nafx ma nafx kemm kemm nitlob għal dawk li weġġawni. Jekk xejn xejn, jekk mhux qed imbirikom ħadd ieħor, jiena jien kollu mbirikom. Għax jien ta' spiss nitlob għalihom. Nirringrazzja lil Alla, bosta minnhom, glorja l-Mulej, qed jiġu lura lejn il-Mulej. Anka kkuntattjawna biex jiġu lura River of Love. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Halleluja! Ver, għax irid inqom nżomm qalbi safja. Innaf li Alla jbirikni meta nitlob għal dawk li jweġġawni. Amen? Imma waħda mir-raġunijiet apparti li bih għax jiena rrid noqgħod attent, ma rridx nħalli l-ebda mrar f'qalbi. Għal ġid tiegħi. Amen? U dak huwa dnub tal-qalb. Ix-xewqa tal-ġisem versitta jwaslu għal-mewt, ix-xewqa tal-ispirtu jwaslu għal-ħajja tal-uslim. Għalhekk ix-xewqa tal-ġisem huwa dewwa ta' Alla u ma joqogħdux għal-liġi ta' Alla. U anqas jistgħu joqogħdu. Dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, aħna m'aħniex maħkumin. Aħna m'aħniex maħkumin mid-dnub u laqas mill-liġi u laqas mill-ġisem. Imma aħna maħkuma, maħkuma mhux ġast għandek, maħkum. Mill-Ispirtu Santu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux li fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem huwa mejjet minħabba d-dnub, smajta di? Għalkemm il-ġisem huwa mejjet minħabba d-dnub. Imma l-ispirtu, issa hawnhekk jgħid u ħajjitkom, imma propjament mhux hekk. For, for, for though the body is dead because of sin, yet the spirit is life because of righteousness, bl-Ingliż jgħidlek, imma l-ispirtu imma imma l-ispirtu huwa ħaj minħabba l-ġustizzja. Jekk l-ispirtu da dak li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet, Jgħammar fikom Alla stess qajjem il-Kristun li mill-imwiet iqajjem ukoll il-ħaj għal ħajja ukoll il-ġinż imejjet tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Ħa nagħlaq. Aħwa. Peress li jiena u inti fi Kristu, jiena u inti ħaġa waħda ma' Kristu. Kulħadd jgħid jiena u inti ħaġa waħda ma' Kristu. Imma jiena u inti nafu li l-Ispirtu tiegħi huwa ħaġa waħda ma' Kristu. Imma l-ġisem tiegħi huwa mejjet. Għalhekk meta jiena mmut, l-ispirtu tiegħek ħa jmur il-ġenna u ġismek ħa jmur għat-tikħil. Isir trapp u jkaħlu bik. Nsi. Għalhekk dan il-ġisem il-bibetejlek ma jistax jiret il-ħajja ta' dejjem. Imma sakemm inti għandek il-Kristu jgħammar fik u inti maħkum iddominat mill-Ispirtu s-Santu, dan il-ġisem ikollu jobdi. Kulħadd jgħid, tkellem il-ġisem, tkellem naqa' miegħek innifsek issa stess, poġġi jdek fuq poġġi jdek fuq qalbek issa stess. Għidlu mulej qaddis, illum nemmen u niddikjara li skont il-Kelma Qaddisa Tiegħek, jien jaħkimni l-Ispirtu s-Santu! Ġesù Kristu jgħammar fija! Ġesù Kristu jiddominali ħajti! Ġesù Kristu jiddominali ħsibijieti! U dan il-ġisem ikollu jiskot u jkollu jobdi! Ġisem, iskot! Ġisem, Obdi, għax jiena naħkmek permezz tal-qawwa ta' Kristu u l-Ispirtu s-Santu li jiena maħkum bihom għall-glorja tiegħek, Missier, f'isem Ġesù Kristu. Halleluja! Amen. Halleluja! Amen. Mela issa, morru għixu ħajja maħkum mill-Ispirtu s-Santu. Mhux vera inti maħkum mill-inbid, mhux vera inti maħkum mill-alkoħol, qed temmen gidba. Int maħkum mill-Ispirtu s-Santu. Mhux vera inti maħkum mid-demonju, by far from it actually. Inti maħkum mill-Ispirtu s-Santu ma d-demonju tifes fislak f'widnejk u inti qed temnu. u qed tipproklama tipprofetizza xi qed jgħidlek. Hello! Mela jiena u inti, kulħadd iqum bil-wifa. Jiena waħ, jiena u inti maħkuma mill-Ispirtu d'Alla. Jiena u inti għandna l-Ispirtu d'Alla jgħammar fina, dak li se spirtu li qajjem il-Kristu mill-imwiet jgħammar fija u jagħti ħajja lil dan il-ġisem. Halleluja, amen. Glorja lil Mulej. Halleluja! Jekk hawn illejla xi ħadd hawn irid jagħti ħajtu lil Kristu, għolli jdejk, għolli jdejk għall-ewwel darba, hawn xi ħadd tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu. Amen. Isimgħuni aħwa, xi wħud minnkom ma għandkomx problema ċemplu biex titkellmu ma' xi ħadd. Jew taqbdu l-Facebook u tagħmlu xi konversazzjoni jew jew live video ma jimpurtax sakemm tkunu ta' ta' xi tajba. Imma isimgħuni, xi kultant għandkom bżonn titkellmu naqgħa magħkom infuskom. U inti tmur fuq qudiem dik il-mara tgħidlu ġisem, Qabdi. Jien naħkem fuqek. Min jien jien? Jien fi Kristu. Il-ġisem mhux jien, il-ġisem biss fejn għex. Il-ġisem mhux jien, il-ġisem huwa biss fejn għex. Jien Kristjan, jien ħaġa waħda ma' Kristu. Amen, għajna li dejna l-Mulej, ringrazzaw il-Mulej minn qalbna. Missi għadis ringrazzjawk ta' din il-kelma l-lejla. Nagħtuk glorja u tifħir u unur, Mulej Qaddis. Grazzi tal-Ispirtu s-Santu jekk hemm fina, grazzi tal-kelma tiegħek qed taħdem fina, Mulej id-dnub m'għadux jekk hemm fina u aħfrinna ta' kemm meta konna stupidi u ħallejna d-dnub jidħol. Mulej Qaddis grazzi li n-nar tal-Ispirtu s-Santu jgħammar fija u ma hemm l-ebda spazju għad-dnub, għad-dmonju u ma ngħid l-ebda iva għall-ebda tentazzjoni fil-ħajja tiegħi. Grazzi Mulej li Kristu jirrenja fuq ħajti. L-Ispirtu s-Santu jirrenja u jaħkem fuq ħajti. Jien ta' Ġesu Kristu. Akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Għal glorja tiegħek Missier. Se jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il Kristu, ħa nagħti opportunità għal dawk ta' wara ta' YouTube, televiżjoni u Facebook. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il Kristu, għid it-talba warajja, jekk inti dal-persuna għid it-talba warajja. Għidlu Missi Qaddis, grazzi ta' Ġesu Kristu. Ġesu miet fuq is-sali palija u ġi mitfun ma t-tielet jum għamil l-inwid u permess tal-mewt Tas-salib u tal-qawmien tiegħu jien ġejt salvat. Illum permezz ta' Ġesù Kristu jien ġejt mogħti ħajja vittorjuża biex nirrenja fuq din il-ħajja, nirrenja fuq id-dnub, nirrenja fuq id-demonju permezz ta' Kristu Ġesù Sidi li jgħammar fija. Grazzi tal-li ħfirt li dnubieti. Illum jien maħsul minn kull dnub tal-passat, preżent u anke tal-futur permezz tad-demm glorjuż ta' Ġesù Kristu u dan kollu mertu tiegħek u għall-glorja tiegħek Missier. Użani minn illum il-quddiem Missier Halleluja, u agħmel minni strument tiegħek. Kull membru f'ġismi, kull membru f'ħajti huwa strument iddedikat, ikkonsagrat għalik, Missier. F'isem Ġesu Kristu, amen. Jekk inti qed dik it-talba llum għall-ewwel darba, inti llum salvat, imwieled mill-ġdid u llum ta' Ġesu Kristu. Kompli ikber, ibda aqra l-Bibbja. Tkellem mal-Mulej fit-talb u ejja xxierek kull nhar ta' Erbgħa nhar ta' Sibt magħna fis-sebgħa ta' filgħaxija u l-Ħadd filgħodu fil-għaxra. Il-pija God bless you, narakom is-Sibt li ġej fis-sebgħa u l-Ħadd filgħodu fil-għaxra. God bless you, hallelujah. Hallelujah!